Wel, helo, gyfeillion anwyl, Rhodri Francis, Cered Menturiad Ceredigion, wel, a Radio Aber, wel, i fi ma to, i ni ma yn eich gwasanaethu chi yn y gymuned. Um, ie, wel, o'n i'n siarad yn uh, rhaid i'n weithiwr i bod yma, wedi bod deg mis nawr ers y cyfnod clo, Um, ond ni dal yma a mae rhaid i caru'r gobeith a caru'r ffydd a bod yn bositif, ynddo fe. Um, felly, ie, yeah, dros y... Chwi siw siw wedi gweld dros y, dros y, y mis wedi diwetha, fi wedi bod yn gwneud pob math o podlediadau. Um, wrth ysdiwetha, o'n i'n gwneud um, sesiwn gyda Steph Rhys um, o uh, Cantryd Gwylod, uh, Gigs Cantryd Gwylod, wythnos cyn ni wedyn, um, Sian Stacey. Felly, mae dyn ni lot o beth ar y gweill, felly, ie, Ie, pam i ni ma heddi? Wel, wrth gwrs, mae fe'n dydd San Ystwynwen, felly dydd San Ystwynwen hapus iawn i chi gyd. I ni ma'n dathlu, mae dyn ni um, diwylliant unigryw iawn yng Nghymru, wrth gwrs, a mae fe'n bwysig bod ni'n uh, dathlu'r uh, gwyliau yma. Um, so na pyn ni ma heddi. A, um, wel, y reswm yma heddi, yn, yn syml iawn, i fi drafod perthnasoedd iachus, a gall y perthnasoedd iachus yna fod yn rhamantaeth neu perthnasoedd gallu fod rhwng pobl, rhwng dynion a rhwng menwod a rhwng pawb yn y byd fel yndyfe? Felly dyna pam i ni yma a um, wi yma i drafod um, hyn um, gyda um, Heddwen Daniel. Helo, helo Heddwen, siwr i ti? Hedwen, iawn, diolch. Wyt ti'n cael hedwen i'w swydd y gatal a swydd y datblygu gwasanaethu cymorth i ferched Cymru, Women's Aid, a wedyn mae Nicola Willis. Helo, Nicola. Aia.
A mae Nicola yn gweithio fel reolwr tîm plant a pobl ifanc, gwasanaethu cantrin domestig Gorllewin Cymru. A wedyn mae hyfryd Llinos Halgar, lle ti, ti Llinos? Da, sydd eich i gyd? Sio llino, sy'n... Wedi cael digon yng Ngwelyn Wyneb, mi'n gweld i bob dydd. Ond na, mae ma, chwarae teg i llinos. Mae ma rhaid i ddod... Ma, ma, she's, she's had to put up with me, chwarae teg iddi. Ie, yeah, um, llinos yw uh, nghydweithwr i um, swydd y dyblygu cered mentyr iaith Ceredigion. Felly, ie, yeah, i ni ma i drafod yn syml iawn. Um, perthnasrwydd iachus yng nghyd-destun uh, y ffaith bod e'n dydd Sant Ystwynion, felly uh, Nicola Llinos Heddwen, dydd, dydd Sant Ystwynion hapus i chi gyd. Diolch, ac i chi. Ie, yeah, gai ei ddechrau gyda uh, ti uh, Heddwen. Wyt ti'n gweithio i cymorth i Ferchyr Cymru. Beth yn union i chi'n neud wedyn a beth yw, beth yw pwrpas eich mudiad chi wedyn, Heddwen? Ie, yeah, iawn, dim problem. So, um, elusen uh, Cenedlaethol Cymru um, yw Cymorth i Ferched Cymru. Yn y bôn, y prif bwrpas yw disgweithio i um, roi diwedd ar pob math o drais yn erbyn menywod. Um, so, dyn ni ddim jyst yn sôn am gamdrin domestig, um, er mor, mor fatha prevalent yw hynny. Dyn ni'n sôn am bethau eraill o, o gamdrin um, yn erbyn menywod ar y sail bod nhw yn fenywod. Um, so, ma, math o beth ydyn ni'n neud yw, um, dyn ni'n uh, ni cefnogi fath o ffederasiwn o wasanaethau arbenigol um, camdrin yn y cartref, ond hefyd pethau fel sexual exploitation a math o gwahanol sexual abuse um, ar draws Cymru, um, i helpu nhw i um, rhoi gwasanaeth um, safonol um, i uh, oroeswyr o fatha gwahanol o abuse. Um, a hefyd, yym i drio fath o atal y biws rhag rhag rhag digwydd yn y lle cynta. A so efo'r a ma' hwnna'n ffitio mewn i'r yym i'r sgwrs yma efo fath o perthnasau iach, achos wrth gwrs perthnasau iach yn sail wedyn um, i, i, i fath o fyw bywyd di-drais. So ie, yeah, dyna beth ydyn ni'n neud. A mae'n ffantastig, Edwin, ti'n bod, I mean, bod, fel, fel, fel wedys i'n dyfe gynnau, yn dyfe, mae'n bwysig fel bod ni fel cymdeithas yn dyfe, a hefyd dynion hefyd yn ymwybodol o, o'r pethe ma' ma' merched a menywod yn mynd trwyddo mewn bywyde t'wbod? A ma' fe'n bwysig hefyd bod ni'n cael yr ymwybyddiaeth ynglŷn â t'wod be' sydd yn yym creu gofid a creu los i yym ch'mod y microaggressions 'ma yndyfe heb i heb i ni heb i heb i bobl i ddynion yn enwedig sylweddoli ni fel yndyfe a ma'r gwaith 'ych chi'n neud yn yn mor mor bwysig felly ma' wnna'n ffantastig a i ti 'swn i'n yn cydweithio'n agos iawn gyda Nicola sydd yn yy yy gweithio ar ran Gwasanaethu Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru. Felly, Nicola, be, beth yw dy faes di wedyn? Debyg iawn i, i, i be mae Heddwyn yn wneud wedyn? Beth yn union i ti um, go mewn wedyn? Ie, yeah, debyg iawn.
Um, yn, ni, yn un o'r um, partneriaid um, efo gwasanaeth um, Welsh Women's Aid. Um, ni'n gweithio yng Ngheredigion um, ac yng Ngogledd Sir Benfro erbyn hyn. Um, ni yn gweithio gyda pobl yn y cymuned um, sydd yn byw gyda camdrin domestig neu sydd wedi cael ei effeithio gan. Um, yn ni hefyd yn gweithio gyda plant a phobl ifanc um, o beder hyd at uh, 25 wedyn yn ei troi o'r gwaith atal um, beth maen nhw wedi gweld fel plentyn yn y teulu, beth maen nhw yn mynd drwyddi wedyn fel pobl ifanc yn dachr y perthnasoedd i hunain. Um, ac ni hefyd yn gweithio gyda dynion um, a um, dynion ifanc. Mae gyda ni dau refuge um, sy'n rhoi lloches i rheina sydd yn goffod um, symud oddi wrth rhywun sydd yn, yn camdrin domestig um, sy'n risg uchel iawn. Um, mae hynny'n cynnwys y plant, felly maen nhw'n cael cymorth um, yn y lle hynny. Ni'n gweithio gyda'r gymuned a sawl asiantaeth arbenigol eraill um, i wneud yn siŵr bod pawb yn cael um, yr addysg wedyn amdano beth yw cam drin domestig, um, sut i edrych um, am rhai o'r arwyddion hynny, ac i sôn am y ffaith ein bod ni yn deall bod cam drin domestig yn digwydd um, o dynion, merched tuag at dynion, ond yn benodol ni yn edrych ar rhywbeth sydd yn um, yn ôl y statistics yn benodol yn effeithio ar merched a menwod um, a felly dyn ni yn trio wneud yn siŵr bod ni yn gallu cael gafel ar pawb um, yn Ceredigion ni'n ni'n gwybod bod ni'n um, hyfryd o le, ond mae fe'n anodd iawn i bawb gael um, mynd at um, rhai o'r asiantiau yma sydd yn mynd at swyddfa neu, neu treo gweithio ar-lein fel ni'n trio wneud ar hyn o bryd yn hynod o anodd. So, dyn ni'n trio mynd at bob ysgol, uh, bob cymuned um, i wneud yn siŵr bod nhw'n gwybod bod gwasanaeth i gael um, ac yn bod ni'n gallu rhoi y cymorth yna mewn rhyw ffordd neu gilydd hyd yn oed yn y cyfnod yma.
Mae fath beth a PTSD yn dyfe, mae yna plant a bobl ifanc, tymor a menw, mae nhw'n dioddef wedyn, mae yna rhywbeth o graith tymor hir wedyn i beth sydd wedi digwydd eu pan maen nhw'n blant wedyn, a wedyn y profiadau wedyn, Nicola. Ie, yeah, um, a ni'n gwybod, chymod, mae ma lot o bobl yn meddwl yn anffodus bod um, plant ddim yn gwybod beth sy'n digwydd Um, er i bod nhw falle ddim wedi gweld efo'i llygyd rhywbeth yn digwydd. Um, ni gyd wedi cerdded mewn i stafell um, le mae dau berson sydd uh, rili really ddim yn hapus efo'i gilydd. Does dim geiriau'n cael eu transnewid, ond chi'n gallu teimlo'r atmosffer yna unwaith bod chi'n cerdded fewn. Um, a'r be sydd gyda chi wedyn yw'r opsiwn i gerdded allan o'r ystafell yna. Be sydd gyda plant, does dim opsiwn i gerdded allan o'r ystafell yna. Felly maen nhw yn clywed, maen nhw yn gweld, maen nhw yn teimlo'r effaith um, a maen nhw yn anffodus yn cael eu camdrin yn union gyrchol. Um, a maen nhw yn wedyn yn cael yr, yr argraff na, mae yna PTSD, mae yna trauma, um, mae fe'n i ni fod dysgu oddi wrth uh, y bobl o'n gwmpas ni sut um, mae perthynas yn edrych. Um, ac felly mae lot o'r rhain yn, yn gweld hyn fel perthynas um, delfrydol um, a wedyn mae achosion lle mae pobl ifanc yn cymeryd rôl wedyn yr person sy'n cam-drin os maen nhw wedi gwahanu achos maen nhw wedi gweld beth sy'n digwydd, maen nhw wedi dysgu neu maen nhw'n byw mewn ofn um, ac yn meddwl y bydd pob dyn um, yn gas iddyn nhw a maen nhw'n cael um, amser anodd iawn yn trio cael perthnasoedd gyda dynion yn, yn arbennig. Um, yn, yn ymwedig achos yn amffodus mae lot o'r asiantaethau um, menwod i ni gyd, Um, so mae cael positive male role models yn, yn, yn really bwysig, ond yn really anodd i bobl ifanc um, i gael.
Llinos, beth i ti'n... Fel i ti'n mateb sydd newydd gael ei ddweud fel yn dy fe, ni wedi bod yn siarad a beth i o'n droion ni'n hunan ni fel yn dy fe, ynglyn â perthnasoedd iachus, fel ynglyn â perthnasoedd rhwng dynion a menwod, a dynion a dynion a menwod a benwod, fel i ti'n ymateb fel sydd newydd gael ei ddweud, achos fi'n gwybod bod ti'n teimlo'n gryf am y tu hwn. Dwi yn teimlo'n gryf amdano fe, achos dwi'n teimlo bod gyda ni gyd fel rôl, a bod ni'n gweithio yn asiantaeth sy'n helpu neu ddim, mae gyda ni gyd rôl i helpu uh, pobl arall sydd mewn um, trafferth neu mewn ofn neu angen help a cefnogaeth. Um, dyn ni'n gweld yn hun yn rodri, dyn ni, y gwaith i ni'n neud, ni'n gwneud gwaith cymunedol, um, ni'n hybu a hyrwyddo'r iaith yn y gymuned, ond ni yn dod ar draws plant ifanc, ni'n dod ar draws mame, ni'n dod ar draws tade sydd yn anffodus yn diodde' o rwy fath o gam-drin. Fel o'n i'n gweud, dyw e 'im o reidrwydd yn gam-drin yn domestig, gadre, falle bod e'n cael ei gam-drin yn y gwaith, gweithlu, falle bod e'n cam-drin yn gwahanol sefyll- sefyllfaodd. So, yym, Dwi yn teimlo bod codi ymwybyddiaeth a hefyd fel yr gwaith da ma'r ddwy asiantaeth ma'n gneud yn mynd allan i'r ysgolion a gwahanol mudiade i, fel fi'n gweud, tynnu'r tabŵ o'r math ma o ddigwyddiad sydd yn digwydd yn peth pwysig, pwysig iawn.
Diolch yn fawr ti Llinos. Felly heddiw ni 'di i ni 'di trafod yn fras um, beth i chi wneud. Felly o ran yng nghyd-destun y dydd heddiw, per, perthnasoedd iachus. Beth yw perthnasoedd iachus? Sy'n fel, be, beth i ti'n gweld yeah. fel perthnasoedd iachus? A fel i ti'n teimlo bod ti perthnasoedd iachus yn, yn rhamantau dda ac wedde hefyd? Eraill hefyd, sy'n rhaid bod yn rhamantau trwy amser? Na, a i, i, i gymryd hynna bellach, bys i'n dweud, chymod, os, mae, ma gallu cael perthynas iachus gyda um, chymod, pobl megis ffrindiau, ond hyd yn oed jyst pobl dych chi ddim yn nabod yn dda, mae hynny'n sail wedyn i gael perthynas iachus gyda'ch cariad, achos chymod, os ydych chi ddim yn parchu pobl am yn gyffredinol am bwy ydyn nhw. Um, os oes gyda chi fatha agweddau beirniadol ynglyn â o be mae'r ferch yna'n gwisgo neu o mae'r bachgen yna'n crio, o, chymod, fath yna o bethau stereotypical sydd ddim yn fath o, dyn nhw ddim yn um, yn, yn barchus, chymod. Wedyn, siwt allech chi ddisgwyl bod hwnna'n mynd i fath o uh, translatio mewn eich perthynas eich hun. Um, so, I mean, mae yna ma perthynas iachus, mae gymaint, mae'n anodd diffinio nhw, ond y fath o tair elfen um, bys ni yn, yn ofyn i'n hun, tawn ni mewn perthynas, bys ydw i'n teimlo'n ddiogel, ydw i'n gallu trystio'r person yma, allai ymddiried ynddyn nhw, a yw'r person yma'n parchu fi. A dyna'r fath o neges dan ni'n... yym a oedd Nicola yn bendant yym yn gorfod mynd allan gyda i i ysgolion yn b- yn yn yn benodol fel trwy'r beth beth yn Saesneg yw'r STAR programme, safety, trust and respect. A so ni wir yn gweld rheiny fel yym y tri elfen mwyaf han- hanfodol sy'n sail ar gyfer perthynas iach wedyn. Dwi'm yn gweud mai dyna'r cyfan chimod, allith unrhyw beth fynd â fi, ond ma' angen bod y pethe'n am yn lle. A t'mod yn enwedig yn nodi'r man ynde fe t'mo' achos ni mewn byw byw byw wel byw mewn cyfnod nawr t'mo' le pa- ma' pawb wedi wedi clos at ei gilydd fel ynde fe I mean t'mod ma' ran fwyaf o'n ni yy o'n i bai mewn essential work t'mod 'yn ni'n gweithio gatre fel ynde fe felly 'yn ni gwmpas ein plant ni o- 'yn ni gwmpas ein ein gwragedd ni fel ynde fe'n gŵyr ni fel ynde fe. Odi hw- odi nifer yr achosion o ran trais wedyn a a domestic abuse wedi codi wedyn Nicola yn gyffredinol bydde ti'n dweud dros y 90 mis diwetha a pam hynny wedyn? ni wedi gweld, um, wel, rhywbeth yn ni heb erioed wedi gweld o'r blaen i wedi gwir. Um, dwi wedi bod yma um, am bron i 8 flynedd erbyn hyn a heb gweld cynnydd mor sydyn um, erioed. Um, a mi nath e ddigwydd yn fwy penodol pam fi oedd y plant yn mynd nôl i'r ysgol. Um, achos yn um, ni'n gwybod mae rhan o'r tactics mae pobl sydd yn wneud gyda camdrin domestig yw yr er cadw nhw i hunain, that, yr er isolation, ac felly mae'n ma aml iawn bod um, yr oedolyn yn, yn ddim yn cael yr opsiwn i, i siarad efo rhywun, ond mae plant yn siarad, neu mae pobl yn sylwi um, newid yn ymddygiad um, neu newid mewn plentyn, ac felly wrth iddyn nhw fynd nôl at yr ysgol, a mae pobl yn gofyn y cwestiwn, sut wyt ti, be sy'n digwydd, ydy popeth yn iawn, um, maen nhw wedi cael y cyfle i falle siarad yn, yn fwy agored am, am beth sydd wedi bod yn digwydd um, gatre. Ond beth sy'n rili really bwysig yw yn bod ni ddim yn rhoi yr esgus na i bobl sy'n neud camdrin domestig. Mae o achos um, y lockdown yw e, bod nhw'n fwy stres, bod yna llai o arian, bod pethau'n... Ni'n gwybod bod pethau'n anodd, ni'n gwybod bod pawb bod am bwysau effernol, um, ond dyw hwnna ddim yn esgusodi um, ymddwyn um, fel yna at unrhyw berson, um, pyn yn maen nhw yn eich teulu chi neu rhywun arall. Um, ac felly, dyn ni ddim yn gallu gweud mae o achos um, yr epidemig yw e. Mae hwnna wedi cyfrannu oherwydd bod pobl yn gorfod treulio lot fwy o amser adre, um, dyn nhw ddim yn saff adre, mae ysgol yn lle saff i bobl, ond nid esgus yw hi wedyn um, i gamdrin uh, yn y cartref. Ond ni wedi cael lot fwy o galwadau, fi'n gwybod bod y, y llinell gymorth um, wedi cael bron i tair gwaith fi'n credu. Um, yr, efe he- heddwen, rhywbeth tebyg i tair gwaith, beth maen nhw fel arfer yn cael um, trwy y Live Free a Free helpline o bobl yn, yn edrych am cymorth yn ystod yr adeg hon? Be sydd wedi newid yn, yn fawr o ran y demographics o galwadau? So, sori, nes i anghofio dweud, um, dyn ni'n um, ni rheoli y llinell gymorth Live Free a Free, byw heb ofn, um, a mae ma, beth sydd wedi newid efo'r galwadau yna yn ystod y pandemig yn fwy na dim yw'r nifer o alwadau sy'n dod yn uniongyrchol gan bobl sydd angen yr help, lle yn y gorffennol mae fatha lot fwy o alwadau wedi dod gan um, fel concerned others, chymod, mae lot o alwadau wedi dod gan bobl sydd rili really mewn crisis nawr, um, a mae'r mae achosion yn fwy cymleth, mae'r galwadau

Odi, odi, odi. A, a, a, a peth yw, fel, fel fi'n cytuno gyda beth mae, mae Nicola'n gweud, yw yn anffodus, fi'n credu mae'r pandemig ei hun wedi just amlygu y pethau sydd ddim ymlaen yn barod, um, a mae fe'n rhoi pobl a sefyllfaodd o dan fwy o bwysedd. a wedyn mae hynny, mae fe rhywbeth a cael y cwpan yn llawn, a mae fe i bron i'r top, mae'n cadw triclo drosto a mynd, ond ar hyn o bryd mae fe'n fel deluge, mae fe'n jyst yn cadw i fynd drosto i hyd. Um, a fel, fel i ni wedi siarad eisiau srodri yn dyfed, y peth i'w gofio fi'n credu yw, yw mae hwn wedi cyfrannu tuag ato fe, ond dim na reswm mae fe'n digwydd, mae'r ma resymeg tu ôl y reswm tu ôl y pethe 'ma yn fwy dwfwn. Dwyt ti ddim yn cymeryd fwy o alcohol neu fwy o gyffurie achos y pandemig. Ma' hwnna'n rhwbeth sy gyda ti'n barod, a'r un beth gyda trais yn y cartre ne' unrhyw fath o cam-drin. T'mo' ma' hwnna'n digwydd yn barod, yr unig beth ma'r yy ma'r yym pandemig yn neud yw Falle mewn ffordd bositif, mae wedi gwneud pobl yn mwy parod i siarad mas amdano fe, achos mae fe'n digwydd mor aml a mor dwys. Mae rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth amdano fe, os yna'n yn synnwyr. A mae fe'n drist gweld yn y papyrau, a i ni, fel fi'n gweud, i ni'n clywed yn ni wrth y, y pobl i ni'n cymysgu gyda hefyd, Rhodri, tywed, yr, yr holl, tywed, yr, yr marwolaethau sydd wedi digwydd, dim byd i wneud gyda Covid, i gwneud gyda cam-drin neu um, uh, trais, a plant hefyd yn diodde hefyd. A felly, dim nawr, felly os oes rhai wedi gadael cartre uh, treisiol, mae'r pandemig oherwydd felly gorfod fod yn gaeth i'r cartre a cael i gohirio i fynd i lefydd a cymysgu, yn dod nôl at gofio nhw cael ei gadw'n gaeth pan modd pethau yna'n digwydd. So, fel i'n dweud, mae e'n mae e gymleth di hwnt. A dwi'n dwi erfyn hefyd ar tywed, yr gwasanaethau cymorth sydd i gael, a hefyd pobl fel tywed, yr CAMHS, tywed, yr mental health teams, ac maen nhw dan siwt gymryd o bwysau, ond mae fe hefyd yn dangos bod angen y gefnogaeth na, so dwi'n gobeithio bydd yr llywodraethau sy gyda ni yng Nghymru ac ar draws Prydain yn yn cymeryd hwnna mewn i ystyried a a dod â fwy o gymorth iddyn nhw, timod? Ie, ac os os caf i, yn fath o yn hir dymor hefyd, achos 'dyn ni wedi gweld lot mwy o lot mwy o bres yn dod mewn, yym chimod, ar gyfer y pwrpas y pandemig fel petai, ond yeah. beth sy'n dig... be dyn ni'n poeni amdano rili, really, beth, beth sy'n digwydd pan mae, pan mae hwnna'n dod i ben, um, mm. achos mae gwasanaethau wedi llwyddo gallu um, cynyddu eu capacity nhw, um, ond chymo, beth sy'n digwydd um, ar ddiwedd mis Mawrth, dechrau mis Ebrill, pan mae lot o'r, or potiau gwahanol yma ffynding yn mynd i ddod i ben, um, a bydd, wel, dyn ni'n gobeithio bydd, bydd cyfleoedd eto i geisio, um, ond dyn ni ddim yn gwybod, so, ie. Yeah. Wyt ti'n timlo withe ddo Heddwen mai t'od er bod llywodraethe'n rhoi fi'n dweud yn fi 'di defnyddio fi'n defnyddio'r gair yn bwrpasol yn taflu arian y peth a taflu arian fel bod e'n fath o token gesture withe yndyfe a wedyn dyna fe wedyn maen nhw'n rhoi arian o ma' hwnna wedi cael ei sorto a 'na fe dw- d- dyw mor syml â ni wedyn heddiw yndyw e? Na, na, faswn i'n mynd dweud, na, faswn i'n mynd dweud bod hynny cweit yn deg, um, a dyn ni'n, chymod, gyda Llywodraeth fan hyn, beth bynnag, um, chymod, dyn ni wedi cael um, uh, sgyrsiau buddiol iawn, constructive iawn gyda nhw. Um, a wrth gwrs, mae pawb yn teimlo'r fath o, cymod, y fath o financial constraints yma ag ati, a mae pawb efo'r fath o the will, maen nhw eisiau gwneud y peth iawn, a maen nhw eisiau helpu, um, a nawr, achos mae angen yr help nawr, ond mae, mae jyst yn adlewyrchu yn ehangach ar sut mae'r sector wedi setio lan rili, dan ni yn fath o crisis response, dyna beth dyn ni, dyna lle mae'r arian i gyd yn mynd, mae ar gyfer um, ymateb unwaith mae'r ma fath o cam ddyn yma wedi digwydd ac yn aml mae'n yn hollol extreme. Um, a wedyn, so be dyn ni'n dadlau yw wrth gwrs bod angen yr arian yma, mae angen i hyn gario ymlaen, ond mae angen i chi gael fath o'r foresight nawr i investio mewn pethe sy'n atal yym neu sy'n mynd i'r afael â'r root causes fel petai o'r ymddygiad yma yn y lle cynta. Yym a o'n i'n meddwl, ie na, y pwynt oedd Llinos yn wneud, chimod, dyw'r dyw pandemig ddim yn achosi rhywun i i yn out of the blue jyst i fod yn abusive yym ac i ddechrau bod yn controlling a pethe. Yym ma'r rhesymau am hynny yn lot ddyfnach, a dyna'r peth, mae'n rhaid i chi fynd i'r afael dyn nhw, um, a gymryd ni flynyddoedd o investment, chymod, achos chi ddim yn gallu newid, newid credoau pobl ynglyn â beth yw'r roliau, chymod, y rôl y fenyw yw yn y cartref, gywch chi ddim siarad yn gyhoeddus, peidiwch â dadlau efo'r gŵr, fath yno beth. Gywch chi ddim newid yr agweddau yna um, mewn blwyddyn neu chwech mis o funding, chymod. I mean, yeah, ti'n bod, I mean, mynd nôl, I mean, mynd, mynd, mynd nôl, beth dwi'n hefyd, ti'n Nicola, yma, ti'n so, diwedd y dydd, ti'n mae eisiau ateb hir dymor fel ynddo fe, mae, fel ti'n dweud hefyd, mae'r ma, ma, ma, ma arian yn, o gymorth mawr fel ynddo fe, ti'n bod, wedyn, i chi sy'n arbenigo yn y maes fel ynglyn, ond mae fe gyn yna newid y gwedde wedyn, Yy Nicola, fe- fel mae'n neud hwnna wedyn? Mae hwnna'n anodd o beth yn ydy, um, achos mae, ni yn gweld um, mae pobl ifanc, maen nhw'n fwy hapus i feddwl ag i edrych um, ar beth maen nhw'n neud a beth maen nhw'n gweud a sut maen nhw'n bihafio, um, achos dyna sut ni'n ni, byw nawr, ni yn gobeithio bod ni yn siarad yn fwy agored a bod ni yn fwy derbyniol, ond wedyn mae rhieni nhw a'u rhieni nhw eto wedi tyfu lan mewn um, mewn oes hollol gwahanol a mae hi'n anodd, mae hi fel cred erbyn ni um, a felly mae, mae gofyn i rywun newid eu cred um, yn rhywbeth andros o anodd ond os y'n ni'n gallu gwneud y gwaith atal um, a dachre'n ifanc Yym, ma' fe'n neud i bobl i ail feddwl sut ydw i'n ymddwyn tuag at bobl eryll, sut ma' nhw'n ymddwyn tuag ata fi, a bod pobl yn dachre meddwl am beth yw i ffinie nhw, what are these boundaries, yym ma' raid bod pobl yn deall be sy'n dderbyniol iddyn nhw, a bod rhywun sy'n trio yym rhoi push iddo rheina neu symud y ffinie, dyna le ma'r broblem yn dachre, petai rheina'n ffrindie, teulu neu perthnasoedd fwy rhamantus, um, bod ni'n deall beth yw parch, um, beth yw i deimlo'n saff, um, a bod ni yn gallu rhoi ffydd mewn i bobl, a bod nhw'n gwybod bod help i gael. Um, Mae'n rhaid i ni trio cael y gwasanaethau allan yna yn uniongyrchol i'r bobl ifanc, achos yn anffodus um, ni'n gweld bod access at y plant a phobl ifanc yn, yn aml trwy y rhieni neu rhiant, um, ac os nad ydy nhw um, am iddyn nhw i gael cymorth neu siarad efo ni, a ni'n gallu deall hynny weithiau, mae pobl yn ofan beth fydd yn digwydd, maen nhw'n ofan bydd bai arnyn nhw fel rhiant, um, neu bydd bydd rhywbeth ofnadw yn digwydd, yn aml achos mae'r pobl sy'n cam-drin wedi gweud mor fath, um, ti'n gwybod, fydd y social services yn mynd ar plant os ydy'n gwneud hyn a llall neu rhywbeth arall. Um, ond os ydyn ni'n gallu cael nhw i gredu bod yn y lle cyntaf mae'r asiantau social services, rydyn ni fel gwasanaeth, help yw'r peth cyntaf ni moyn wneud. Yym, a bod ni'n gallu rhoid yr opsiwn i plant a phobl era- e- ifanc i ddewis dros nhw'u hunain, bod ni ddim yn goffa gofyn i rhieni, bod ni'n gallu mynd at y pobl ifanc a gofyn beth wyt ti moyn, be sy'n bwysig iddo ti. A dyna rhywbeth 'yn ni'n neud yym nawr yn UWDAS, 'yn ni'n dechre yym defnyddio grwpiau um, o plant a phobl ifanc i gofyn iddyn nhw beth ych chi moyn o gwasanaeth, sut fath o ymateb sy'n gweithio iddo chi, sut hoffech chi um, gael gafel arno ni, ydy'r ydy pethau fel um, social media yn gweithio'n well um, i plant a phobl ifanc, sut maen nhw'n gallu cael gafel ar y gwasanaethau nhw i hunain. A wedyn maen nhw yn fwy na hapus i, i rhoi sialens wedyn wrth bod nhw'n hynach efo pobl eraill. Yn ni'n gweld pethau fel um, um, yr amgylchedd, um, mae plant ifanc yn rhoi y sialens yna, dyn nhw ti ddim fod rhoi hwnna yn y bin, mis ailgylch chi hwnna, mis ni fynd i codi lan y rybys. So unwaith yn ni'n dachrau rhoi hwnna fewn i'r system, fewn i'r um, addysg, bod nhw yn gallu helpu a fatha troi challenge i nhw i gilydd. Um, os maen nhw'n gweld rhywbeth o'i le, os maen nhw'n meddwl bod rhywbeth ddim yn iawn, achos mae plant yn cael amser andros o anodd, a mae trio ffitio fewn neu bod yn rhan o rhywbeth, um, a mae fe'n anodd i weid, ei, sa'n credu bod beth wyt ti'n neud neu beth wyt ti'n gweud yn iawn, um, ond mae fe'n bwysig i weid bod hwnna'n ma hwnna iawn, hwnna'n iachus. Dyna rhan arall o berthynas iachus, yw bod chi yn gallu cael um, yr y, y sgwrs na os mae rhywun yn neud rhywbeth o'i le. Um, a bod chi'n gallu cael um, trafodaeth amdano hwnna a barn gwahanol ac i wneud i rhywun feddwl, o, oh, okay, so falle dylsyn ni meddwl am rhywbeth mewn ffordd arall. Um, fi'n credu mai plant a phobl ifanc yw'r ateb um, a'r dyfodol yn dyfa, um, ond mae gwasanaethau a popeth i gael ar gyfer pawb a'r fwy o addysg, y fwy o gwybodaeth, y fwy ni'n gallu trafod, um, falle fydd rheina sydd ddim yn teimlo nawr fel bod nhw'n gallu cael help achos um, beth maen nhw'n gredu, beth maen nhw wedi byw gyda, um, mi ddewn nhw ymlaen, ond mae prosiect gyda ni um, yn ymwedig nawr ar gyfer pobl um, hun, um, menwod um, dros 55 yn ymwedig, um, achos bod ni'n gweld um, efo nhw, er enghraifft, maen nhw'n gallu byw gyda cam-drin domestig um, ar gyfartaledd am dros i gen o flynyddoedd cyn bod nhw'n siarad efo rhywun. A mae hwnna o achos sut maen nhw, oedd perthynas pan maen nhw yn ifanc, pan nhw wedi priodi, a maen nhw'n meddwl, you know, this is what I signed up for. Um, a bod ni'n gallu gweld, bod ni'n gallu, mae yna ffordd arall o weithio, ni'n gweithio mewn un ffordd gyda plant ifanc, un ffordd gyda oedolion, a wedyn ffordd arall gyda pobl hun eto. um, i weid wrthyn nhw bod hawl gyda nhw ar unrhyw adeg yn eu bywyd i ddod i gael help ac i gael y parch i deimlo'n saff ac i gallu rhoi um, ffydd yn bobl. Teimlo'n saff yw'r ateb wrth gwrs. Llinos, um, to, bydde ti'n cytuno yma gyda'r bobl ifanc, hynny yw nor normaleiddio a gwedde iachus wedyn llinos. Yw'r ateb bydde ti'n dweud o dy brofiad di? Yn sicr, yn sicr. Dwi'n meddwl, mae fe'n, ti'n fi'n fi nabod tipyn o bobl sydd wedi bod trwyddo um, uh, trais yn y cartre de, neu wedi cael eu camdrin rwy ffordd. Ni, fel ni'n gweud, ni'n ni, ni lwcus mewn ffordd, Rodri. Ni'n dod ar draws y bobl yma, ni'n ni'n ni gwaith dda a, ac yn bersonol. Um, a ti'n modd, mae'r rhagdybiaethau yma sydd i gael, ti'n modd, o fel mae berthynas fod, uh, a fel mae cymdeithas bron o fod yn yn datgan neu'n dweud fel mae cymdeithas i fod. Ti'n beth, beth dylen ni fod yn neud a ddim i gwneud. Ti'n bod, mae, ti'n bod, fi hyd yn oed yn cofio nôl yn bersonol, ti'n bod, blynydde nôl, pan o'n i'n penderfynu a o'n i'n mynd i fynd i'r coleg neu beidio fel y siampo. Ti'n bod, fi'n cofio mam, uh, Mam ddim cystal cwp gymint, ond oedd Dad yn gweud, wel, timod, na, mas i gwitho ti fod mynd i wneud. Timod, oedd, oedd y rhagdybiaeth na'n barod, so ti bron o fod yn cael i, i brei, os galw o'n brainwasho, ond nhw ddim yn brainwasho fi'n gas, ond nhw ddim yn mm. meddwl yn mewn ffordd gas, jyst na beth o'n nhw wedi bod trwyddo yn ei bywyd nhw. Um, a mae yn amffodus mae'r arferion ma yn cael ei, ei basio mlaen o genedlaeth i genedlaeth. Um, a ti'n modd, codi lan o beth, beth mae Nicla a e, Heddwen yn gweud. Mae, ma fe'n bwysig i gweithio ar yr ifanc, yn sicr achos nhw yw yn dyfodol ni. Rwy'n beth gyda ni fel yr iaith, Rodri. Mae'r ma rhagdybiaethau ni'n gael o ran yr iaith Gymraeg yn, yn bethau eitha cadar a eitha dwfwn, yn dweud. Ni'n yn aml yn gorfod defnyddio esiample o pam i ni'n gofyn iddyn nhw ail-feddwl falle ffordd maen nhw'n derbyn ac yn defnyddio iaith. A mae'r un peth amdano partneriaethau neu perthynas, yn dweud. Ti'n fawr, i ni'n i ni'n cael ei dwyllo bod berthynas yn rhywbeth, ti'n fawr, perthynas personol neu yn, yn rhywiol neu fel yn romantis, mae fe'n rhywbeth yn all-consuming a 'na beth, fel Santes Dwynwen, a a t'mod ma' Hallmark wedi neud briliant gwaith o ran t'mod yy San Ffolan, t'mod Valentine's, t'mo' ma'r holl fel o t'mod ma'r cariad 'na yn all consuming ac yn ac yn cymeryd drosto dy fywyd di a bod yr holl sbwylio 'ma'n digwydd ac ati on' gelwydd yw e, ti'n gwybod, a mae fe'n gret wedi ein bod yn, bod ni bron o fod yn cywiro yn ein gwaith ni, ac diolch y drefyn gyda fel, fel yr asiantaethau arall yma, yn gweud, hold on a minute, ti'n gwybod, mae hwnna'n controlling and coercive behaviour os ti'n tynnu fe mas, neu os, ti'n, os oes rhywun yn gofyn i ti newid y ffordd, mae hwnna yn reoli dy fywyd i. Wel, dim na beth yw cariad, a dim na beth yw perthynas iachus, a, a rhywbeth yn gwaith. Ti'n bod, os ti'n cael dy fwgwth yn gwaith, i ni, fi'n credu, wedi cael ei derbyn, wel os mae dy fos ti'n gweithio, ti'n neud rhywbeth, ta pwy mae'r afresymol yw e, ti'n cael ei meddwl, wel, well fi neud e, achos mae jobyn fe'n anafantol. Ond, ti'n bod, dilyn, dilyn hwnna, gael gwared na, dyw e ddim yn iawn. Dyna bod parch yn digwydd, y ddwy ffordd yn dy, dy reolwr ti a ti, bod ti'n gallu troi, ti'n bod beth, fi'n hapus i gwneud hyn, ond yn anffodus fi ddim yn gallu gwneud na. Un, achos dwi ddim yn gyffyrddus gyda fe, neu'r doi, dwi ddim yn gallu gwneud e. Ti'n bod, mae ma, mae yr communication 'na mor bwysig, yn dyfe, t'mod? A un peth arall licen i godi oedd, t'mod, siarad amdano yr y gwaith da sydd yn cael ei wneud i gefnogi yr ifanc ac ati, a hefyd cefnogi pan wyt ti'n falle gadael perthynas yy treisiol, neu mynd trwy'r broses 'na. Ond O brofiad a heb i siarad â bobl arall, mae angen fwy o gefnogaeth hefyd ar ôl gadael. Timod, mae ar ôl gadael, er bod pobl yn meddwl unwaith ti'n gadael perthynas treisgar neu neu uh, domestig, uh, timod, cam-drin domestig neu ac ati, mae'r pobl yn meddwl, mae fe'n gorffen, na, dyw e ddim yn gorffen. Ti'n fi'n nabod pobl sy'n 10 mlynedd, 20 mlynedd lawr y ffordd, a mae'r person na dal yn ei bwgwth nhw. dal yn yn bwgwth y plant, yy dal yn yy trial rheoli y plant ac ati. So t'mo' ma'r a ma' hwnna fi'n credu wedyn enwedig mewn sefyllfa fel Covid yn ail gydio neu yn ail tanio yr yr yr swn i'n gweud y teimlade 'na o ga'l dy gadw'n gaeth a a'r anxiety ac ati a ma' fe'n hir dymor yn myn' mlan yn anffodus i iselder um, pobl yn cymeryd i bywyde, er bod nhw allan o'r, or berthynas na, mae'r pethau na yn rhywbeth hir, hir dymor, a mae'n ma fe'n dragic i weld. A twa, fi, fi, fi, twa, er bod e'n dris beth ti wedi dweud, mae fe mor bwysig bod y neges ma yn cael ei ddweud fel ynddo felly. Nes o'na, ni'n o'r ysymau, twa, ni'n gwneud hwn ynddo fel bod bobl yn yeah, ymwybodol yeah. bod pethau ma. Yeah. Achos weithiau, ti'n bod, falle, falle, falle bod rhaid i chi'n angytuno, o fewn y cymunedau Cymraeg ni, Falle bod ni'n denial falle weithiau bod y pethau yma ddim yn digwydd, neu falle bod cymdeithas yn gyffredinol, a di e fwy yn cyfnadu Cymraeg, dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn gwybod, mae'n gwestiwn i ni. Um, a bod ni'n bod ni'n bod, bod ni atgoffa pobl o hynny wedyn. A ti'n bod, Heddwen, um, oedd chi'n ysdi sôn beth i perthnasau romantus, bydde ti'n dweud os na bwysau ar bobl ifanc, ti'n bod, neu gyffredinol a'r menwod a, a dynion, Tybod, o ran pwysau, o ran perthnasau, tybod, i'n sôn am y ti ochr gyrffoddol, um, ochr rhyw, beth fel, os yna, yn dy farn di, neu ydy e'n... Tybod, beth oh, ti'n teimlo?
Na, Fe ddim yn fy marn, ddim fel fy marn personol i, ond tymod, just, just uh, sgyrsiau gyda pobl ifanc, fel ymchwil sy'n cael ei wneud gyda pobl ifanc a stwff. Um, mae yna bwysau aruthrol um, ar ferched ifanc a bechgyn ifanc, chymod, um, os chi jyst yn edrych ar fath o'r um, gwaith ymchwil sydd wedi wneud mewn i faint o blant fath o pre-teenage sy'n gwylio pornograffi, chymod, a jyst um, sy'n sy, fath o gweld eu hunain neu representatives o bobl eu hoedron nhw sy'n gallu bod sy'n 8-90 mlynedd oed yn cael eu sexualeiddio yn llwyr. Um, oedd e'n eitha diddorol ac dwi'n nath rhyw seicolegydd y diwrnod o blaen um, nath hi gael mewn i'r newyddion achos oedd wedi gwneud Google search, oedd wedi gwneud Google search o just da, well, pedwar gair, un oedd school boy, a llall oedd school girl. Oedd yr images oedd wedi dod lan ar gyfer y school boy, just, chymod, yn hollol arferol, just bechgyn wedi gwisgo lan mewn, chymod, uniform ysgol taclus, be bynnag. Efo'r un school girl, oedd lluniau o oedolion menywod ifanc wedi gwisgo lan mewn fath o, chymod, oedd uh, dress up costumes yma efo skirts um, really fair a fel trio edrych yn sexy yn y bôn. A dyna beth yn dod lan pan oeddech chi'n teipio mewn school girl. A so mae pethau fel yna, chymod, um, os mae dyna be mae plant yn cael ei exposio iddo o oedran mor ifanc, chymod, dwi ddim yn syndod wedyn bod pethau mae'n cael ei neiteio'n yr eiddo, ond bod nhw ddim hyd yn oed yn sylweddoli pan mae pan maen nhw yn cael eu abiwsio neu pan mae rhywun yn bod yn controlling neu bod rhywun ddim yn, bod, bod y syniad o fath o consent ddim yn bodoli. Ie, um, yeah, so na, yn bendant. Ond ar, ar hynny, fyswn i'n hoffi dweud, um, just, just pwyntio at yr cynlluniau sydd ar gyfer y curriculum, um, chymod, yr overhaul o'r curriculum addysg nawr, a gyda'r er addysg perthnasau, relationships and sexuality. Dwi'n meddwl bod potensial anferth i hwnna, um, i addysgu, ond hefyd i ddad-wneud lot o'r fath o um, addysg mewn dyfynodau. Mae plant a bobl ifanc yn cael ei exposio iddyn nhw tu hwnt i'r ysgol, yn y cyfryngau, yn yr hysbysebion, a'r pethau mae sy'n rhoi syniadau really rigid yn eu meddyliau nhw ynglyn â beth yw e i fod yn attractive neu beth yw e um, i fod yn uh, fath o popular a pethau fel yna, chymod? Ie, ma, ma fe rhywbeth, t'mod, ti sôn, t'mod, imi, fi'n, fi a ngwraig i, noi, ni'n siarad yn ferch, ni yn isio abiti'r pethe 'ma mewn ferch un deg oed, on'd yfe, a ma'r pethe chi'n gweld, t'mod, yn exposed, ma' pethe ar internet, t'mod, o, t'mod, weles i pethe ar TikTok, t'mod, oedd e'n, oedd e'n frawychus fel 'na, on'd yfe, t'mod, a ma' nhw yn, t'mod, imi, ma' nhw yn, ma, pob person ifanc wedyn, timod, 9, 7, 8, 90 oed yn gweld y pethau yma, mae fe'n rhywbeth, mae rhaid ni fod yn ofalus iawn yno. Ond ti'n o ran y pethau positif, ti'n bod, i ti wedi sôn am y ti nath ni siarad yn fe, y beth ti fe bore yma heddwen, ynddo fe, a mae, um, mae'r ma, ma, ma, ma, ma newid pethau fewn addysg, pethau fel yna, fi'n fi croesawu, ti'n oedd Nicol a Llun yn sôn bod ti'n sôn bod ti'n normaleiddio pethau, ti'n mynd mm. digwydd i'r bobl ifanc. A jyst o'r enghraifft perffaith, positif, gwych, ti'n bod. Mae, mae ferch i, daeth, daeth hi'n ôl, digwydd dod nôl gartre o'r ysgol, a wedodd hi, mae dau bachgen wedi priodi. A oedd e rhywbeth hollol dirbynio, tywod, oedd e ddim yn issue, tywod, a mae fe rhywbeth ffantastig, tywod, bod bobl, um, bod bobl hoiw, bobl trawsrhywio, bod bobl heterorhywiol yn cael ei derbyn, tywod, o'r oedran, a ma, i fi, fi'n meddwl bod, bod hwnna'n ffantastig, tywod, um, mae fe'n wych Fi, fi yn bersonol, fi, mae'n rhywbeth i fi'n timlo, yn amlwg mae yna dyn ni lot o waith i wneud, ti'n bod, a yn y maes tywod, o, o um, perthnasau iachus fel ynddo fe, ti'n bod, o, o, o ran uh, parchu menywod, ti'n bod, a cyfartaledd, uh, ti'n bod, bod, bod yn equal, pethau fel yma. Mae hwnna wedyn yn holl bwysig, bydde ti'n cytuno wedyn gyda hwnna wedyn, Nicola? Ie, yn bendant. A chimod, beth sy'n ni um, just weud bod um, mae pobl sydd yn cam-drin mewn unrhyw ffordd yn cymryd mantes o'r um, achlysuron mawr yma de, fel Nadolig neu Santes Dwynwen, i wneud rhyw gesture romantis, a mae hwnna wedyn yn gallu wneud rhywun i ailfeddwl, o, oh, Falle mae pethe ddim mor ddrwg ag o'n i'n meddwl, ma' nhw 'di gwario lot o arian arnai, ni 'di cael diwrnod lyfli, ond ond wedyn os 'ych chi'n cymharu'r un diwrnod 'na le ma' pethe wedi bod yn neis, fi'n siŵr bod y pump diwrnod cynt a'r pump diwrnod ar ôl wedi bod yn uffernol, ond ma' nhw'n rhoid ambell i ddiwrnod da fel 'na yym jyst i neud i chi ail feddwl y sefyllfa yym a be' sydd yn mynd ymlaen yym jyst fel rhan o'r o'r tactics yna. Um, a mae fe yn rili really bwysig bod ni yn um, wneud fwy o waith yn addysg um, yn lun â rhyw, um, a fel oedd Heddwen yn deud am pethau fel y pornograffi um, a sut mae pobl yn, yn edrych. Fyna does dim lot o ddewis gyda plant o phobl ifanc o ble maen nhw'n cael um, y gwybodaeth yna o ar hyn o bryd. Os nag nhw'n teimlo bod nhw'n cael y gwybodaeth maen nhw angen, um, fel rhan o'r cwricwlwm fel mae'n sefyll. Maen nhw yn mynd i hwylio yn rhywle arall, ond wedyn yn anffodus, does neb yna i siarad iddyn nhw um, amdano beth maen nhw'n gweld, beth mae hwnna'n neud iddyn nhw yn yr ymenydd heb bod nhw'n sylweddoli, sut mae hwnna'n um, yn eistedd gyda nhw, bod pobl yn gallu dod um, yn gaeth iddo fe, um, a bod um, dim byd yn cael ei trafod ar rhan consent, ar rhan sut mae pobl yn edrych ar ôl ei gilydd, um, ar rhan ei iechyd rhywiol, um, bod pobl um, yn wahanol ar rhan ble maen nhw'n teimlo ar, ar rhyw ei hunain, um, a mae hwnna'n rhywbeth arall mae plant o phobl ifanc yn cael um, amser anodd efo, yw os ei bod nhw um, mewn perthynas, yn ymwedig bod y perthynas yna yn um, un rhywiol, um, maen nhw wedyn yn gorfod, un, gweud bod nhw'n cael eu cam-drin, a dau, gweud wrtho rhywun amdano sut maen nhw'n yn, yn dewis byw a sut maen nhw'n teimlo. Um, a mae hwnna eto, yn ymwedig yn rhywle gwledig fel Ceredigion, yn gallu bod yn rhywbeth sy'n fwy anodd um, am bod hmm. llai o wybodaeth um, a help am pethau fel yna hefyd.
Os yw'n rhywbeth o tabw subject, bydde ti'n dweud, mewn llefydd cefn gwlad Gymru, felly cymaru dinasoedd wedyn? Mae fe, a ni yn anffodus, ni'n clywed e um, tipyn, um, tywod, os dwi'n gweud so pobl beth dwi'n neud, um, maen nhw fel, o, oh, ni ddim yn meddwl bydde problem yn Ceredigion. Um, pam? Um, dyw okay. pam drin ddim yn um, dewis um, pwy yw. Yn yr un peth sy'n ni'n edrych ar y pandemig, pam nag yw e jyst yn aros yn Asha, pam ddim? Achos bod e'n gallu trafeilu, achos bod e ddim yn becso, pwy mae fe yn, yn neud yn sal? Mae pobl sy'n camdrin yr union rhywun peth. Um, does dim yn anffodus un um, ynys lle maen nhw gyd yn byw um, a dyna lle maen nhw'n aros. Maen nhw bob man, maen nhw'n edrych fel pobl cyffredin, maen nhw'n pobl mewn pob math o broffesiynau, um, o bob man, um, a mae hynny yn digwydd yn anffodus i bob Mae un mewn pob pedwar menyw yn mynd drwy rhyw fath o cam-drin yn ystod ei oes. Os ydych chi'n gallu meddwl am pedwar menyw sydd yn eich bywyd chi um, o rhyw fath, mae o leia un o'r rheina wedi bod trwy rhyw fath o gam-drin. Um, ydyn nhw wedi cael yr opsiwn i siarad efo rhywun, ydyn nhw wedi cael rhyw fath o cymorth amdano hynny, um, efallai ddim. Um, a mae'n bwysig bod ni yn gwybod, mae'r ma statistics na ddim yn rhywbeth yn Llundain, mae hwnna'n digwydd yn yng Nghymru, yng Ngheredigion, mae'r gwasanaeth rwy'n gweithio iddo yn bodoli oherwydd bod 'na broblem i gael yn Ceredigion yr un fath â â bob lle arall. Ond ti'n gwybod, ti'n siŵr bod ti'n rhag- a mi fi'n edrych ar Heddwen nawr, mae Heddwen gynt o Geredigion, nawr yn byw yn y ddinas mawr yn Gaerdydd, i ti'n gweld bod 'na shift o ran agweddau, ti'n gwybod, odi, pob, ti'n gwybod, i pethau'n fwy Odi mwy o tabŵ yn cerdd i gygymharu gyda... Beth, beth yw... Os na newid y gweddi'n o dy brofiad di fel person sy'n byw yn y ddinas a'n sgil rôl dy waith di wedyn, Heddwen? Byswn i'n...
Byswn i'n hesitateio cyn um, ie, tynnu unrhyw fath o gymhariaeth rhwng chmo, yr ardal yma a'r ardal yma. Be ydych chi'n tuedd i ffindio dy math o bod yna, um, yna Mae 'na jyst drawstoriad mor, mor, mor eang o'r fath o o'r o'r o bobl sydd yn chimod perpetratio abuse. Yym, allen nhw jyst fod yn byw ble bynnag. Ond be sy yn wahanol falle yw am chimod faint o faint o yym fath o le sy gyda pobl sy'n profi abuse i siarad am y peth. A chwa, os yw'r peth ddim yn rhywbeth sy'n cael ei siarad amdano, neu os oes denial bod y peth yn digwydd, wedyn mae'n llawer, llawer, llawer anoddach i rywun sy'n profi'r abuse i ddod mlaen a, a, a chwilio, chwilio. Mae'n gorfod chwilio am help. Um, lle dylai fe fod yn hollol um, accessible iddyn nhw. Dyna lle, lle dylen ni fod, lle bod rhywun sy'n meddwl, reit, o oh gosh, na, I've had enough, bod nhw'n gwybod yn union lle i fynd, a bod nhw ddim yn ofni, bod nhw'n mynd i gael eu troi ffwrdd, nod yn byd fel yna. Um, so dyma ddim dyna falle, falle y prif um, wahaniaeth mae'n bosib um, yn y ddinas gyda chymo, mwy o gymysgwch o bobl ac ati. Um, a A dwi ddim yn siŵr am hyn, ond byswn i'n mentro dweud yym poblogaeth yym fwy o bobl i- ifanc neu yn y bracket ifanc, yym bod y pethe 'ma'n cael eu trafod yn fwy agored, yym ond byswn i ddim yn meiddio dweud bod mwy o abuse yn digwydd chimod mewn un rhan o Gymru na rhan arall o Gymru na rhan arall o'r byd neu be bynnag.
Beth na yn gael ei rannu a diolch yn fawr i ti Heddwen. Wel, i ni'n dod tuag at diwedd y sesiwn, diwedd y podlediad. Siarad y llun o sgynnau yn y fe. Da, jyst cyn i ti siarad y llun os yn y fe. Ie, mae fe'n dydd Sanus Dwyn sydd yn ffantastig, ond mae, ti'n ni'n sôn beth yw'r ochr romantiaeth, cariad, mae cariad yn rhywbeth sydd ddim yn romantiaeth, chymod, A'n ni'n cyfeillgar, cyfeillio, cyf... be bydde ti'n wedi hwnna wedyn, Llinos? Beth yw dy neges di o ran dy neges di cyn i ni bennu wedyn?
Fel fi'n gweud, fi'n credu mae fe'n bwysig jyst i, falle, i ni edrych ar ein hunain ar adegau a gofyn i'n hunain beth i ni yn meddwl neu beth yw cariad, yn dyfe? Achos ni'n dangos cariad mewn gwahanol ffyrdd, i ni'n, timod, mae fe'n gariad i helpu rhywun i gario'i siopa mewn i'r tŷ, odi hynna'n... yy tibod, ma' ma' fe'n gariad i i roi lifft i rhywun i i rywle ac ati, timod. Ni'n gallu dangos cariad mewn shwt gymaint o gwahanol ffyrdd. A fi'n credu mynd nôl i beth oedd yym Nicola a Heddwen yn gweud ynglyn â, timod, gofyn y cwestiwn 'na, a wyt ti yn teimlo'n saff pan ti'n neud rhywbeth, timod, a wyt ti'n teimlo bod ti'n cael dy barchu, yym, a wyt ti yn ymddiried yn rhywun ac ati. Neu os odi'r pethe 'na'n cael eu dorri, Felly mae fy nghwestiwn i ni wedi'n gofyn, a ife cariad mae'r person 'na yn dangos i ni? Timod, pethau fel 'ny. Yym, a timod, a hefyd i bido ar adegau, gael ei dynnu mewn i'r ochr romantaidd 'na o Santes Dwynwen a a a yym timod, Tan Folan. Ry'n ni'n ymarfer yna'n galw, fi'n cofio Cadi pan o'n i'n lot yn ifancach, y ferch oedd hi'n galw yy Santes Dwynwen yy a um, ffôl, ond oedd hi'n meddwl bod hi'n gret yng Nghymru, bod ni'n cael doi ddwrnod, a ni'n galw fe'n Lovings Day oedd hi'n galw fe, achos oedd e'n dangos bod ti'n gallu dangos cariad i unrhyw un a unrhyw berson oedd yn, o ti nabod, neu o ti ddim yn nabod, oedd e'n meddwl bod ti'n jyst yn dangos car, cariad a parch, ti'n mynd? A ni'n jyst yn meddwl bod e'n ffordd rili really bositif i edrych arno fe, achos um, y peth mwyaf pwysig yw bod ni ddim yn, un, bod ni felly yn mwy ymwybodol ohono fe, ond hefyd yn barod i ofyn am help os oes rhywbeth fel yna'n digwydd i ni. A to, mae'r neges yna mor pwysig, mae cad i'n rhywun efo bod yn bos, bod yn caru rhywun gyda ni gyd, ynddo fe, ti'n bod? Ie. A, a to, fi'n gweld y watch di fyna, enfus, mae'r enfus yn cynrychioli cariad hefyd, ynddo fe, ti'n bod? Um, ffantastig. Um, Nicola, ie, gair, gair olau gloi ar dydd Sadis Dwynwen, um, i rhywbeth i gwrandawyr cyn i ni orffen? Ie, jyst yym adlewyrchu beth oedd yy Llinos yn gweud, mae yym bod hi'n lyfli bod ni yn gallu dathlu cariad yym a bod diwrnod penodol i gael, ond yn wirioneddol mi ddylsen ni fod yn gallu dathlu hwnna bob dydd, yym bod ni yn teimlo cariad bob dydd, bod ni yn rhoi cariad bob dydd mewn un ffordd neu llall. Dydy un diwrnod da ddim yn wneud lan am sawl diwrnod gwael, yym ac os ydyn ni yn teimlo bod rhywbeth ddim yn iawn, um, y gut feeling na, chymod, yn aml iawn, chi'n gywir, mae rhywbeth yn mynd mm. iawn, a mae siarad i rhywun um, yn just dachrau, unrhyw un sy'n teimlo'n saff i siarad efo, siaradwch efo nhw. Ffrind, cymydog, athro, rhywun yn y gymuned, arbenigwr, pwy bynnag y bu, um, bod chi'n gallu just dachrau'r sgwrs yna um, sy'n bwysig, ond bod chi'n teimlo'n saff um, a bod parch bod parch i gael rhyngddoch chi a phwy bynnag um, ych chi'n cael perthynas efo. A diolch yn fawr ti Nicola am, am y geiriau pwysig na. Wedyn Heddwen, y um, gair golau ti cyn i ti orffen wedyn? Ie, yeah, wel, allai ddim dweud yn well na llun os o'n Nicola i fod yn onest, ond be allai wneud os ydych chi ddim yn meindio yw just atgoffa pobl bod na linell gymorth um, di-dal, mae am ddim a mae e yn um, ar gael 24 awr bob diwrnod yr wythnos. A os allai roi'r rhif ffôn, um, dyma'r rhif ffôn, sef dim 8, dim 8, 8 dim, 1 dim, 800. Um, ond hefyd, maen ma nhw'n um, gallu ateb drwy e-bost, uh, text, neu hefyd y fath o live chat um, ar, ar y wefan. So enw'r enw llinell gymorth yw Live for Your Free neu Byw Heb Ofn. a tibod be, Heddwen a Nicola, newn ni roi eich gwybodaeth chi, manylion pwysig ni, ar ein tudalen um, Facebook Cerim yn Triad Ceredigion a Cica Corona. Um, chi wedi bod yn ffantastig. Um, diolch o galon. Um, mae wedi bod yn briliant, ti'n bod. Um, ie, yeah, so wedi gwneud rhywbeth yn yn tebyg o'r blaen, a mae wedi bod yn wych, a byddwn ni'n licio bod ni'n gallu